Şu ýerde bir sanan adamlara bir ýüzlenjek bolýan. Myrat Kurbanow, utanaňokmy? Ullakan adam sen. Şu ýaşyňy ýetip durup we mara gedaýçylyk edip, dilegçilik edip, pul soraýaňa ýa. Seniň hem hany sen bir firmaň bardy, ýene nämäň bardy? Hany halas etde, firmaň bolsa, zadyň bolsa. Nur Muhammedannaýew, poha pul sorap ýördün, gedaýçylyk. Gedaýsumak, Nurmuhammet annaý, saňa bir gowy maslahat berjegi, bar git Fransa bar, Fransada göt berseň diýe pul kän berýäler diýe. Bardan şo ýerde götüň bar-da pul işläp alyp, gazanyp ýör-de, ýeziletde ýör-de how. Çyn bol saňa-da degişli şo LGBT-lere sen degişli. Myrat Gurbanowyn gujagynda ýatyp hezil edýäň. Bir Allamyrat Rahym pul soramandyr. Halal sumak ýalak bolup. Allamyrat jan, bir diňe sen soraňogaý puly. Ýa doýurdylarmy seni pullap? Şonam aýdaý! Çalyşaýa şu üstüňdäki futbolkany. Allamyrat. Çalyş-ow. Haçan gördüň şuny? Meň bilen çykyş edeniň bäri şu futbolkada çykyş edip ýörsüň. Iki ýyldan bäri şo bir eşikde her. Ýa almany eşik ýokmy? Aý puly ýöreli saňa-da. Geldi käret. Senem bir göze kän düşüp başlaýaňy. Ala samsyk. Eşekden doglan. Eliňize jaň edýäň welin, tapyr-tupur goýup goýberýäň. Hä, balaňyza syçýaňyzmy, gorkýaňyzmy? Myrat Gurbanow, Seň hem eliňe jaň etdim näçe gezek. Alla erkek bolýan bolsaň, duhuň bardyr-a bir jaň edilende bir gürleşip bolýandyr-a. Nä jaňaly bileňok, balaňa saçyp, gorkup. Halmyrat söýün, gyzyňy äre berdiňmi, ahyry äre bardyňmy, o barmaklap baran emesini alan gyzyň bar-a seň. Berdiňmi äre, ahyry bardymy, ýa entegem baranokmy? Öz gyzyňy özüň äre bolup ýörsüňmi? Ýadyňdan çykdy öýdýän-ä gyzyň aýdan zatlary. Haparykly. Senem-ä daşary ýurtda soňky demiňde ýaşap ýörsüň diýdiler. Jaýyň jennet bolsun ýatan ýeriň ýagty bolsun. Kime pul gerek aýdyň ýenede. Pul bereňiz barmy pul berjek gowy edip bara ynanaýyň. Gedaýçylap bermäň adamlar hiç kime mynanyp bermäň ýenem bir gezek diýýän bu gedaý sumoklara. Gedaý sumoklardan peýda ýokdur. Öň öň Dursoltanyň üstüne pul ýygnadylar. Indi öňki ýalak zat ýokdur. Indi adamda aň düşünjesi hasam bir nemedendir, ösendir, bilendir kimiň kimdigini, kimiň nähilekdigini. Şonuň üçin watandaşlar allanaýmaň, bu haramzadalaryň hiç birine ynanaýmaň. Soňra puluňyz köp bolsa gidiňde öýüňize iberiň. Haramzada kömek etseň diýe, göz dogzaka gidersiňiz diýe. Şonuň üçin ýolda oturyp alkaşa bereniň gowy çem bulara pul berenden. Degmäýin diýip ýördüm. Ahyry özüňiz başladyňyz, götüňize gurçuk barýalam. Indi işim siz bilen. Arkaýyn garaşyberin.